namuntlha ni lava ku vulavula na n'wina hi mhaka kumbe hi minkarhi hi timhaka ta minkarhi ya masiku ya makumu loko ha hanya aka minkarhi kumbe eka masiku lamawani ya vitanaka masiku ya makumu ku na vanhu lava xikwembu xi nge hi nga tihlanganisi na vona hi fanele ku fambela kule na vona I va mani vanhu lava, naswona xivangelo i yini ke? Haleluya! Mhaka leyi hi kumaka buku ya Second Timothy chapter 3. Oh my God! Thank you, Jesus. Loko ma pfula Bibele ta n'wina eka buku ya Second Timothy chapter 3. Ni lava ku mi twisisa na ku hi dyondza mhaka leyi. Hi nga yi languteli tlhelo, hi nga yi teki yi nga ri nchumu. Hikuva ka minkarhi leyi hanyaka ka yona, hi kuma ku ri dyondzo ya ntiyiso vanhu a va ha yi teki, va teka leya mavunwa. ene loko va tekela va kuma i ku masiku hinkwawo va tshama va dyondzisiwa mara mhaka leyi a yi na ntshunxi hi ku i mahungu kumbe i gospel ya mavunwa mara loko hi vulavula gospel ya ntiyiso Mahungu ya Xikwembu, vanhu va ntshunxeka. Ina, vanhu a va wu lavi ntiyiso, mara loko ntiyiso wu fika ka munhu, a wu amukela, wa n'wi ntshunxa, a va loyi a tsakaka, a hanyaka hi ndlela yo basa, a hanya a ri hava ku chava, hi ku ya hanya hi ntiyiso. hi vulavula hi ta masiku ya makumu a hi sungula ka verse 1 ni ta yi tlhantlha ni yi twisisa yi ri bibele tiva leswaku emasikwini ya makumu ku ta fika minkarhi yo nonoha swilo a swi nga olovi and a swi nga ku oloveni eka minkarhi hanya ka yona swa nonoha swilo swa tika van'wani va tikeriwa hi mhaka ri ndlala ku humelela a ku fiki evuton'wini bya vona van'wani va tikeriwa hi mavabyi hi tikeriwa swa ku hambanahambana halleluya eku xava mowa na timpfula nkarhi wani a ti kona van'wani mi twa xikwembu xi mi rivela i minkarhi ya kona verse 2 xivangelo xa kona ku nga va ku ri yini ke hikuva vanhu va ta va lava ti rhandzaka va ta va lava rhandzaka mali ngopfu ni ku tikurisa, ni ku titiva, ni ku rhukana, va ta va lava va nga yingisiki vatswari va vona, lava nga riki na khensa, lava nga khongeriki. Minkarhi leyi a yi tikisiwa ntsena hikuva vanhu va pfumala, hikuva vanhu va vabya, hikuva vanhu. va hlangana swa ku tika mara yi tikisiwa ngopfu na hi ku vanhu lava va ti rhandza va ri voxe a va na mhaka na vanhu van'wana hmm? mali ku tsutsumisiwa yona vumunhu a bya ha ri kona ndote a wa ha ri kona na munhu wa dlayiwa a dlayiwa yo mali

bibele yi ri vanhu vo tano yi nga tihlanganisi na vona hanyela kule na vona fambela kule na vona hi vona ku chela moya lowu wa ku va yi nga ha hloniphi vatswari wa ku va yi nga ha chavi wa ku va yi nga ha vi na ni nga swi veka njhani na wa ku va eka nkarhi ri hanya ka wona i nga ha vi na xichava so fambela kule na vanhu va ku tani i bibele Verse 3. Va ta va vanhu va tihanyi lava nga riki na ku tsetselela mbalumbeti lava nga ti kotiki lavo lera lava va endleka leswo lulama they always accuse people wrongfully va lumbeta vanhu swa ku hambanahambana a ka ha va na ntiyiso a va ha hloniphi ku hava ku lulama ehenhla ka vutomi bya vona yi ri bibele mbala tihanyi mbala nsele mapfalo ma hava verse 4 va ta va timbava vanhu va futa lava va nga ni manyunyu lava rhandzaka ku tiphina ku tlula ku rhandza xikwembu vanhu va rhandza va ta rhandza ku titsakisa vanhu lava va rhandza ku tinyala byala va rivala hinkwaswo swa vutomi va rivala xikwembu kambe nkarhi ya ku nyumoho leyi mi nga rivali xikwembu swa nonoha swilo swilo swa tika mara xikwembu i nga xi rivali i nga fani na lava rivalaka xikwembu verse 5 mbati yi endla onge hi loko va ri ni vukhongeri kambe va ta ala matimba ya zona fambela kule na vanhu lava tano va ta bala va khoma bibele va tiendla vana va vukorhokeri mara ntiyiso va ya mavhangeli leyi a va wu lavi matimba ya vukhongeri va nga byi ala mara va tivitana vanhu lava nga vapfumeri vanhu lava nga va xikwembu mara ntiyiso wa kona va nga wu lavi va ta fana vafarisi va dyondzisa rito ra xilo mara va ka rihanyo verse 6 hikuva exikarhi ka vona ku na lava nghenelaka emindyangwini ya vanhu va phasa vasati lava nga tiyangiki lava hlumiwaka hi swidyoho lava yisiwaka hala ni hala hi ku navelaka tinxakanxaka

hileswaku hi ku andza ka swidyoho vanhu a va koti na ku rhandza xikwembu ku chava xikwembu kumbe ku rhandzana hi ku vudyoho byi tele ngopfu so loko hi hlaya vanhu lava ku endlaka vakhongeri i ku va teka advantage ko swisiwana vavasati lava nga tiviki timhaka ta vona lava ku navelanavela swilo swa misava va kota ku haxisa hi ku olova hi yo mhaka loko wo swi languta namuntlha vanhu va tsutsumaka na vaprofeta lava nga riki va xikwembu va endla leswaku huma ndleleni van'wana i vamhani va miti van'wana i vanhu lava nga mbala na swivuka biha eku va xiseka hi ku olova hi ku va navela swilo swa tinxakaxaka swa ku hambanahambana va rhandza ku dyela bibele ri fambela kule na vanhu va ku tani tanihi n'wanuna kumbe tanihi nandza wa xikwembu fambela kule hi kota ku Chela moya wolowo tanihi n'wansati, fambela kule na vanhu volavo, va ta ku chela moya u huma ndleleni, ivi na wena u swi endla, ivi Xikwembu xi ku dlaya, i ya ku heleni, hikuva i ta va i endla leswi Xikwembu xi nga swi laveki. Ntiyiso i ri karhi i wu tiva. Ku katekile vanhu lava nga mudyoheri ivi va suka. eka swo biha va teka ntiyiso wa xikwembu mara khombo a ka lava tivaka ntiyiso wa xikwembu mara va chuza ku ya xinyamini va ta fela kona verse 7 va yingisa un'wana na un'wana Kutani va nga ka va nga fiki ni siku ni rin'we eku tiveni ka ntiyiso. Vanhu lava information yin'wana na yin'wana leyi taka va la ku yi twa va la ku yingisela va pfula tindlela va pfulela swilo hinkwaswo na lava nsetiyiso wa xikwembu wu fika a va ha wu twi van'wana se va confused hikuva va vula tindlela va vula leswi swa hava va yingisela leswi a va va nga yingiseli a va ha yingisi na ntiyiso wa xikwembu hikuva va twa leswi vona va lava ku twa swona hayi leswi xikwembu xi lava ku ri va twa swona loko no yima la loko mali ya ta hinkwenu mi ta tsutsumela mara loko xikwembu xi hundzuka mi ta tlhela va tsaka evutomi bya vona nkarhi wa ku twa verse 8 vanhu lava va kaneta ntiyiso ku fana na yani na yambirhi lava nga kaneta na muxe i vanhu lava boleke miehleketo i vapfumeri va nomo ntsena loko i endla swilo ku hela xikwembu xi va va kona vona va va i endla hi ndlela leyi loko xikwembu xi ku nyika hungu e va va hela ka kona hikuva vona va kota ku va ni phula eka vanhu va lava ku yiva va opposite na wena va kanakana na tiyisa wa xikwembu va vulavula leswi vanhu va lava ku twa swona mara swi nga swi va yisa akufeni mara ku benefita mani na Ku benefita vona, hikuva mi ta va nyika swa ku khomeka, mi ta va yingisela. Va ku vona matimbanyana ya two cent lava ya nga va yingise ya nga va yingise ku hela ku ri vanhu va hi twa. Mara loyi a nga khoma ntiyiso wa Xikwembu a va n'wi yingisi, a va onheli yena, yena i hundzisile hungu ra Xikwembu swi ya ka vanhu ku va swi teka kumbe va swi tshika. Jonasi, loyi a teke hungu ra Xikwembu ka vanhu va Ninivha, va amukerile va hundzuka. Loko Muxe a ye eGibita ka Faro a endla masipila, the magicians va ringetile va endla swa vona, mara ku hlule mani na? Muxe, hikuva a ri na Xikwembu. loyi a nga ni xikwembu wa hlula hambi swilo swo nonova hambi swilo swo tika le a nga ni xikwembu wa hlula thank you jesus vanhu va ta kanetela na ntiyiso lama landza ya xikwembu mara hi nga cinci hungu ra xikwembu namuntlha Hi ku a ri hungu ra hina, i hungu ra Xikwembu leri hi fanele ku ri yisa mahlweni. Tidyondzo ta vanhu ti tele, tidyondzo ta ku hambanahambana ti tele, mara ntiyiso wa Xikwembu wu tshama u ri ntiyiso wa Xikwembu. Tilo na misava swa hundza. Matrasio me tsamaya ka ereke. Verse 9 mo yo hetelela. Ni nga siya kona. Yi ri va pfumeri lava vo tani va pfumela hi nomo ntsena a swi suki mbilwini. Ai. A hi hleni verse 10. Verse 9 mo yo hetelela. Kambe a va ta yi kule, hikuva vuphukuphuku bya vona byi ta humela erivaleni emahlweni ka vanhu hinkwavo, tanihi leswi swi nga endlisa swona eka vanhu lavaya vambirhi. Wa tiva namuntlha, ku na vanhu lava lavaka ku kongomisa loko vona va tlharihe ngopfu kumbe lava hleketa ngopfu, va lava ku ophozela na ntiyiso wa Xikwembu. Va lava ku nkarhi wun'wana va ku phuntisa ongeti wena a wu endli swona, a wu fambisi swona leswi Xikwembu xi lavaka ha kona, hikuva va lava ku rhizila hi ndlela ya misava. Yi ri Bibele, vapfumeri vo tano va lava pfumela hi nomu ntsena, ingaku leri, hi ku vuphukuphuku bya vona a byi nga tlhaveli hi dyambu, a byi nga yi kule, hinkwaswo Xikwembu hi xiviri xi ta yima na wena, xi ta ya ku kombisa ntiyiso eka vanhu and va ta va exposed ku komba ku ri tibari hi vona lava nga yi fambeki ku ya hi ntiyiso wa xikwembu vuphukuphuku lebyi byi kanetanaka na ntiyiso wa xikwembu byi ta humeseriwa ehandle vanhu va swi vona ku ri varhantiso wa xikwembu hi lowu hi yo mhaka ninge i nga tsakisiwi hi xitshungu ivi i endla leswi swi nga ri ku swa xikwembu hi vito ra xikwembu a-a hakelo ya kona ya chavisa hi le ka minkarhi ya makumu leyiwani hanya ntiyiso wa xikwembu na hambiloko va landzela ku ri vambirhi ntsena Xikwembu xi ku mi tiyiseni va ta fa vanhu hikuva laha ku nga na ku vonakala va tlhela va tile hikuva ku nga na ku vonakala ku na ntiyiso ku na vutomi ku na ku hanya hi ri karhi hi hanya ka minkarhi leya makumu leyi hi nga ha talangiki ni pfumela ku ri un'wana la vulavulaka ntiyiso wa xikwembu loko ku na wena i vulavula ntiyiso wa xikwembu eka I nga fambi na moya loko u ya hala i ya hala zigzag a-a ncini mhaka ntiyiso wa Xikwembu swi ri karhi swi nga olovi ni can see good night